खेत के देखते देखते दिमाग खराब हो गेल बहिन सो इन्हीं मिर्चाई और रोपले छिए आ एक तो बकरी पठरू वाली सब अभी है सारे कहियो जे देख लेबे ना तो टंगरी नाम तो तोड़ देबो हिया केना छियै ठीक छी अहाँ छी हूँ काल्हिओ खुना आयल छलै तऽ अहाँके नहि देखलियै हम हम तऽ अहीं से भेंट करऽ ला अभी छी हँ जे अइ अभी तऽ अहाँ अभी रहै छी अहाँके हम फोनो कयली तऽ फोन नहि लगै छलक हँ। वोट फोन नहि लगै छल अहाँ कथी कहियो हमर छड़ा है ना हँ उ हरदम मोबाइल लऽ लिया पबजी खेलऽ में लागि जाए आब की करू हम तऽ चाहे रही छी कविता हम अहाँ से भेंट की ओ अही लागी अहाँ हमरा कतेक के फोन कर छी खेत में आयल छलियै हमरा एको बेर कहबो नहि आ ई केलियै मास्क लगा के जहाँ अपन चेहरा जे छुपेने छी चांद सन चेहरा नीक बुझा बात बुझाइया कोरोना छलै ने आ घरे से अबैत रहै छै तऽ मास्क के बहाने मुंह झपायल रही है ना तऽ कहै छोरी कतौ निकल के जाइ है हे जाओ ना ये देखिए ना तऽ कहू केना छी हम ठीक छी अहाँ कहू ने हे मेला देखै जेबै जयबै अभी लॉकडाउनो सब चीज सब खुलि गेल है खुजि गेलै हमर मौगी जाय रहल नहिरा हाँ बुझलियै होली खेले हाँ होली खेले हम तो कहे छी सार जो हाँ कते छोरा अब ससुराल जाइला होली खेला ला मार रही लेकिन हम केला जो रे आहा छी ना हम आहा जरूर होली खेलो तो हाँ तो चले छी ना जनकपुर हाँ जनकपुर चले छी पर कनमा सेहो घूम ले हाँ। पचकोसी हाँ आ ओनी अपना सब किनका घूमे फिर ले ना हम्म। हाँ तब और कह फोन नहि करै छियै कहै छलियै कतऽ गायब भऽ गेलै आदमी अरे हम अहाँ के प्यार में एते डूब गेल छी हम कथी कहै छी हूँ सार के ओकरा छोड़ दै छी हँ अपना से बियाह कर लै छी आ केना बियाह कर ले अहाँके घर वाली हब अरे घर वाली तऽ ओकरा तलाक दऽ देबै ने छोड़ि देबै ओकरा रे सब सम ई सब खेत देखै छी ने सब सम्पत्ति हमरे नाम पर ओ कथी कर लेतै

फोन में की जरूरत बतिया है यहाँ एगो दूगो बात है हाँ तू पिक्चर कहले ना में चीज़ है। रे हम अहाँ से ब्याह करब कहिए लेबै आ टेंशन नहीं लू मात्र एक कनिका दिन आरो होली के भीतर में अपना से ब्याह कर लेब। एते एते दिन में बाद जे भेटबै अहीं रहै छी गायब जाओ कथी कहब हम जाउ हम अहाँ से नहि बात करब अहाँ भेटबो नहि करै छी कि जे कहै छी सेहो नहि करै छी हम्म? हम्म। दो एक तो दूगो धिया पुता ऊपर से ई मौगी बकलेल ही दिमाग खराब कर दिए मुझे परेशान भगल जगह तऽ से छोड़ि के नहि दै छी नहीं छोड़बे करबी ना बस तिनका दिन अहाँ टाइम दे दो तऽ अहाँके मगर दुनू धिया पुता के नहि हम राखब तो वही धिया पुता के हम रखबे ओकरो बेलगा देबे नहीं तो एते दुखे देबी ना अपने सार भाई सुनू ना हम्म। तब आब जेना थोड़ा थोड़ा के भेटो क्लाइम नहीं निमन है एक जगह के घर है अपन गांव है केओ देख लेते बुझलिए हाँ तऽ अहाँ कनिका दिन माते रुको आ तब दिन बाद में भेटै छी तब बियाह तऽ करबे करब। ई हमर बात तऽ बनि गेलै आब समस्या है हमर घर वाले ई सार सब दिन जे करकर रही करित ना सार के जीवे काटि ले जीव की कटबै एकरा घर से या तो बाहर फेंकऽ पड़तै निकालऽ पड़तै नहीं तो एहन मार मारबी ना अरे एहन मार मारू आय कि सार अपने भाग जेतै ओ। हाँ आ दूगो छौरा ई तऽ कहलकै यऽ छोरो के नहीं रखबै ए सब निपटा लेबै आइ मौगी के जाइ छी हम तू कि ना पिता आयल पिता के जेबै भेल तऽ कुछो नहीं लेकिन उछन्नर तऽ दिए पड़लै बदे देवी तोरा तर मारमे दुए थप्पड़ अपने भाग जेतै

उ ओयन बतिया रहलो आ आबो दे पहिले कोल पुटा के देखी कथी करे छी हम कत गेलु से कत हाउ फोटो खींच के लेलो फोटो खींच लिया देखा दे किनका हमरा हौ बाओ हम कहै छलिए कोरी फुटा कोनो न कोनो मौगी छौरी जोरे बात करे त बहुत ना देखलिए ओने बात करते हुए घर में आ गेले हम कहलिए ककरा जोरे बात करे छिए त कहे से बोले हे हमर साथी छलगा हे हमर ई छलगा हमर उ छल आबद आय कर कनका कोरी फुटा का हम कथी करे छी बोले आबद है पहिले ओ दादा हो दादा हम बुझे छलिए कोरी फुटा कथु न कथु करते केहन हमर मतार बाप हमर नसीब में साइड देलकै से ने जान हो बाव हो हम केना करब आब हो दादा हो दादा आज आबो दे पहिले कनिका करी फुटा के तब हम कथी करै छी पहिले गामक सीमान पर बंटा के खेत में भोरे आयल छल ललिया के आय मन खुश हो गेल भूखो लागल ए बच्चो ओने के ला बैठल छी खाना लाओ कहियो ने खेत लऽ जेतै घूम के ई सब एकर खेत में अहाँके भोरे निकल हमरा से खेत ला तऽ कतऽ छलियै ओ लहरी कमाइ लए गेल छलियै गा कहै छलियै अहाँ भंटा कमाइ लए जाइ छियै तो भंटे कमाए छल लहरी के कमैल किया कि अहाँ लहरी आर पर बैठ कऽ भाषण करै छलियै गा भैया घरे में से आके चार गो आए खबा अहे से देख लीजिए हँ तऽ कथी चारि गो आइके नहि है अहिला अहिला झगड़ा होई रही की कथी आइ हाँ, लगे हमेशा हमरा पर शक रही छै करे सब करे तऽ देखी तऽ पहिले यार फोटो है बौआ गेल छल देखलक अहाँ केकरा जरे बतिया छलियै ई के है ई के है से कहू हमरा पहिले

हम नहीं रहबे तू ही रह हम जाय छी जो जो चलि गेल ने अरे हम मुहे तऽ चाहै छलियै हम जे चाहै छलियै कि हमरा झगड़ा कऽ घर से निकालबै ऑटोमेटिक झगड़ा हो गेलै देख लेले तऽ देख लेले आइ ने काल्हि तऽ पता चलबे करतै जे हम ओकरा जोरे बियाह करबै भऽ गेलै आब देख जाओ ओहि छोरा के ओ छोरा जे हमरा फोटो खिचलकै ने ओकरो घरमे नहि रहतै रे छोड़ रे रे कला कला रे बाहर निकाल दो देखो अभी झमरू